Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r ugeinfed o Ebrill 2026 a ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor wrth ysbryd jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. O croeso miwn ysbryd. Gewn ni plîs egni'r wythnos, plîs ysbryd. OK. A egni'r wythnos yw gwas y gwpane. Nawr mae gwas o gwpane yn egni lyflu, OK? Mae fe'n egni ifanc, mae fe'n egni sy llawn cariad, mae fe'n egni sy llawn hwyl a sbri, OK? Nawr bod hwn yn dod lan i chi wythnos yma, Mae hwn yn gweitha fi, gallai fod naill person fel hyn yn dod mewn i'ch bywyd chi ar, ar y foment, oce? Okay? Gallai fe fod yn blentyn i rai o chi, oce? Okay? Gallai fod plentyn yn dod mewn i'ch bywyd chi, neu um, mae plentyn mynd i wario ran hanfodol yn eich bywyd chi wythnos yma, oce? Okay? Gallai fe fod egni fel yna, neu hefyd, gallai fe fod rwy'n yn dod mewn i'ch bywyd chi, neu rwy'n sy'n neu rwy'n chi'n nabod, rwy'n sy'n mynd i hel amser da chi wythnos yma, sy rili rili yn berson sy llawn hwyl, ma' nhw'n joio'u hunen ok, ma' nhw'n joio bywyd a achos bo' nhw fel 'na ma' nhw'n neud i chi dimlo fel 'na hefyd ok, chi yn do' miwn i'r egni ifanc llawn hwyl a sbri 'ma ok. Mae fe fel egni hud a lledrith rili ocê. Egni sydd yn bositif a jyst yn egni pur yn dod mewn i chi fan hyn ocê. Mae fe hefyd gallu dod mewn â chariad i chi so os 'y chi yn edrych am gariad drychwch mas am rywun fel hyn sydd yn ifanc yn eu yn eu meddwl os nad 'dyn nhw yn eu yn eu corff ocê. Galle fo' nhw hefyd yn rywun sydd tipyn bach yn ifancach na chi yn dod mewn i'ch bywyd chi. Ok, so drychwch mas am berson fel hyn os ych chi'n edrych am gariad wythnos ma. Diolch Ysbryd. Gewn ni please sialens yr wythnos, please Ysbryd. Beth yw sialens yr wythnos? Ok, a'r cerdyn sydd gyda chi yn eich sialens wythnos ma, yw'r cerdyn cymedroldeb, ok, temperance. Nawr mae hwn yn gweitha fi bod angen rwy falans rwle, mae angen cydbwysedd rwle yn ych bywyd chi, ok. Mae rwbeth yn ych bywyd chi sy tym, tyme bach mas o gydbwysedd ar y foment, ok. A nawr mae angen i chi ddod â hwn nôl mewn i'ch bywyd chi, mae eisiau balans o bopeth mas arnoch chi, ok. Dyna beth mae'r cerdyn ma'n gweitha fi. Mae hefyd gallu siarad am Jyst neud pethe time bach ar y tro, dim or-neud bethe hefyd, ok? So triwch pido or-neud pethe wthnos ma, achos os newch chi falle bydd pethe myn time bach o'r with, ok? So jyst cadwch fynd na'r cydbwysedd yn ych bywyd chi na'r wthnos ma, a pidwch gor-neud bethe, ok? Diolch Ysbryd, ok.

Mae angen i cylch o'ch bywyd chi, pennod o'ch bywyd chi ddod i ben nawr. Byddwch chi'n gwybod yn eich greddf beth yw hwn, ok? Mae'n amser nawr i'r cylch ma o fel chi di bod yn byw i ddod i ben er mwyn dechre rhywbeth newydd, ok? A dyna neges ysbryd wthnos ma. Mae angen i chi ddod a rhywbeth i ben fel ych bod chi'n gallu symud mlan nawr. Okay. Diolch, ysbryd. Right, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i eglur hau'r cerdiau yma i gael neges dyma bach mwy twfwn i chi. Diolch, ysbryd. Dwi'n ni eglur hau gwas yr... Um, Dwi'n ni eg eglur hau gwas y gwpane, please. Eglur hau gwas y gwpane. Oce, okay, a ni'n eglurhau gwas y gwpane gyda cerdyn y maedwy, oce? Okay? Mae'r maedwy yn siarad am fyn yn fewnol, oce? Okay? Mae fe'n cymryd amser mas. Mae ole fe dal na, ond mae fe just wedi mynd, mynd yn fewnol am dyma bach, just i fel wneud tymed bach o reset mewn ffordd, ok? Mae fe 'di mynd yn fewnol i falle wella rhywbeth am ei hunan neu i dyfu yn ysbrydol, ok? A bod hwn yn dod lan gyda gwas y cwpane, mae hwn yn gweitho fi, chi'n cymryd tymed bach o amser mas i fynd yn fewnol, i ffindo'r egni 'ma tu fewn i chi, ok? Yr egni 'ma sy'n neud i chi dimlo'n ifanc, do? Yr egni 'ma sy'n neud i chi dimlo'n llon, do? S- sy'n neud chi dimlo'n chwrai- chwaraeus, ok? Dyna'r egni chi'n mynd i ga'l, ond ma' raid bo' chi'n mynd yn fewnol gynta, ma' raid chi weddol, reit, beth sy'n mynd mlan yn 'y mfywyd i myn 'yn? Beth 'yf fi moyn newid yn 'y mfywyd? Yym, fel i fi mynd i gael fwy o hapusrwydd yn y mywyd fan hyn, ok? A chi'n cymryd, mae angen i chi gymryd rw- mach o amser mas wythnos ma, jyst i fynd mach yn fewnol a meddwl, reit, beth i fi moyn yn y mywyd nawr, ok? Beth sy'n mynd i wneud i'n ole i, i dyfu? A wedyn, bydd hwnna'n rhoi'r cyfle i chi gamu mewn i egni gwas y cwpanau fan hyn, ok? A hyd, hyd yn oed os n- n- nage chi yw hwn, gell- mae rhywun yn dod mewn i chi, eich yn eich bywyd chi i, i ddod ag egni newydd i chi, okay? Mae, mae, mae real neges fan hyn o, o egni newydd yn dod mewn wythnos yma i chi, okay? So drychwch mas am hwnna. Right, beth fi'n mynd i wneud nawr? Gallwn ni eglurhau yr sialens, please. Gallwn ni eglurhau'r sialens. OK, a chi'n eglurhau'r sialens gyda'r peder o Bentacle. Mae'r cerdyn yma yn siarad am dala ar i rhywbeth rhy dyn. OK? Chi'n dala ar i rhywbeth lot rhy dyn ar y foment. A mae'n bwysig i chi falle adael fynd tyma bach fan hyn. OK? Dyna'r neges ac mae'n dod â'r sialens. So, Er bod rhaid chi gadw cydbwysedd, ok, a mae cydbwysedd gallu fod, fel, gallwch chi fod yn dala ar i rhywbeth rhy dyn a mae hwnna'n dod i'ch bywyd chi mas o gydbwysedd, ok, neu felly gallwch chi fod rhy rydd gyda pethau a mae hwnna'n pwno chi mas o gydbwysedd, ond mae hwn yn gweithio fi fan hyn. Chi'n dala ar i rhywbeth rhy dyn ar y foment, nag yw pethau mewn cydbwysedd yn eich bywyd chi, ok. So falle gadewch fynd tymed bach o rywbeth, ok? Gadewch eich hunan i fynd tymed bach, ok? Pidwch bod mor, beth maen nhw'n gweud, uptight, efe? Pidwch bod mor uptight, ok? Gadewch eich hunan i fynd tymed bach wythnos yma, ok? Joiwch tymed bach fwy. Stepwch miwn i'r egni chwaraes yma, ok? Achos bydd e'n neud lot o ddioni i chi. Oce, ma' hwnna'n neges penodol fyna i rywun, oce. Plîs, g- pidwch dala ar ar i pethe, read in. Yy, byddwch mwy agored wthnos 'ma. Oce, diolch Ysbryd. A gewn ni nawr plîs eglurhad, plîs Ysbryd a'r cerdyn y byd. Eglurhad a'r cerdyn y byd, plîs. Ww! A beth sydd gyda ni? Cerdyn y Cariadon. Nawr den, os ych chi'n gadael y peth yma i fynd, os ych chi yn trio ffindo cydbwysedd yn eich bywyd chi, chi'n dod â cilch hen i ben, fi'n mynd i ddod i hwnna fel yna, a wedyn bydd dim problem dy YouTube. Okay? chi'n dod a cylch i ben er mwyn ffindo cariad newydd. So os i chi yn edrych am gariad, mae cariad chwareus yn y miwn i chi fan hyn wythnos yma, ok? Drychwch mas am, da, am, am y person yma, achos maen nhw'n dod miwn i chi wythnos yma i rai o chi, ok? Person chwaraes, person sydd falle mach yn ifancach na chi, os nad 'yn nhw'n ifancach na chi, maen nhw'n ifancach na chi mewn meddwl, ok? Maen nhw'n berson sy'n chwaraes, sy'n joio bywyd, mae rheina'n dod mewn i'ch bywyd chi a gallan nhw fod yn gariad newydd i chi, gariad hirdymor fan hyn, ok? Partner i chi'n dod mewn fan hyn, os i chi'n edrych am gariad, ok? Ond mae rhaid i chi ddod â'r hen gylch i ben yn gynta, er mwyn camu mewn nawr i egni y cariadon fan hyn, ok? I gael cariad pur, cariad iawn, sy'n iawn i chi, fi'n teimlo fan hyn, ok? Diolch ysbryd. Ok, be fi'n mynd i wneud na, fi'n mynd i edrych ar hwn mewn cwpl o wahanol ffyrdd. Gan bod ni wedi siarad am gariad, fi'n mynd i ddechrau y cariad, ok? So, os ych chi'n edrych am gariad, drychwch mas am rwy'n ifanc, ne ifanc i meddwl ok os na dyn nhw'n i corff wthnos ma yn dod miwn i chi a a egni ffresh egni cariadus ag egni chwareus ok drychwch mas am berson fel na cerwch miwn i chi na ni i i felly ffind o mas beth i chi moyn mewn mas o gariad ok achos bydd hwnna'n helpu chi symud mlan wedyn os i chi yn edrych am gariad a wedyn ni mae eisiau balans yn eich bywyd chi ok newch yn siŵr bod cydbwysedd gyda chi yn eich bywyd A pidwch dyla ar i rywbeth rydyn. Fi'n credu bod rai o chi'n dyla ar i hen uh, feddylrwydd neu, um, neu hen berson i dyn nod, okay? person sydd wedi bod yn eich bywyd chi yn, yn hir, chi'n dyla ar nhw fan hyn nawr, am angen i chi adael nhw i fynd, er mwyn bod chi'n cael cylch a gallu symud mlan i ffindo'r cariad i chi fod gyda ok am ran nesa'ch bywyd chi am y cylch nesa ond newch chi ddim ffindo'r cariad newydd os bo chi'n dod i ben a'r cylch sydd sydd yn mynd ar y foment ok mae rai chi ddod â hwnna i ben cyn bo chi gallu symud mlan fan hyn ok Os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, chi'n dod â... chi'n cymryd mach o amser mas a chi'n penderfynu dod â elfen mwy chwaraeus mewn i'ch, mewn i'ch partneriaeth, oce? Okay? Mewn, mewn i'ch perthynas. Chi'n dechrau, felly bod mwy chwaraeus, oce? Okay? Meddwl, o, ni wedi bod cymryd popeth mor serius am cwbl o flynyddau fan hyn, a nawr mae'n amser i ni, felly, um, i ail ymuno yn gilydd, felly, tyfu'r berthynas fan hyn, oce? Okay? A mae hwnna'n neges i, i rywun fan hyn. Ond mae rhaid chi gadw pethau mewn balans, dim dyla'r rhy dyn i rhywbeth. R roi mach o falle ryddid i'ch gilydd fan hyn os ych chi mewn perthynas yn barod, oce? Okay? Um, rhowch mach o ryddid i'ch gilydd, achos mae fe'n mynd i wneud pethau'n well i chi yn y, yn yr hir dymor. Dewch â'r cilch sydd wedi bod yn anodd nawr gyda chi ben. A drychwch am ffordd newydd o symud mlan gyda chariad fan hyn, ok? Achos chi yn caru'ch gilydd os y'ch chi mewn perthynas, a gallwch chi wella'r perthynas 'ma. Gallwch chi symud mlan mewn ffordd positif gyda'ch perthynas, ok? Ond i neud 'na, mae angen i chi ddod â tymed bach o elfen chwareus mewn i'ch perthynas chi, ok? Neges fyna i rywun. Diolch, ysbryd. Strychwn ni ar hwn fel gyrfa, neu busnes, neu gwaith wedyn i fan hyn. Yy, mae angen i chi... Mae angen i chi gymryd amser mas i ffindo mas beth i chi moyn wneud. Beth sy'n mynd i wneud i chi dimlo yn llawn pasiwn, beth sy'n mynd i ddod â cariad mewn i chi yn eich gyrfa fan hyn, oce? Mae rai o chi yn meddwl newid gyrfa, mae, mae rai chi ddod â hen yrfa i ben er mwyn ffindo cariad at gyrfa newydd fan hyn, oce? Mae hwn yn neges benodol i rwy'n mae angen i chi ddod â cylch Cylch eich eich gyrfa i ben nawr er mwyn symud mlan fan hyn, ok. Yym chi yn dal ar gormod i y gyrfa neu swydd neu busnes beth bynnag chi'n neud ar y foment fan hyn, dim bo fi'n gweud wrth dim un o chi am adel swydd na gadel gyrfa neu busnes, ok. Ond triwch dod â pethe mewn i gyd-bwysedd fan hyn a pidwch dalaru'r hen Pidwch ofni newid pethe. Pidwch ofni symud mlan. Mae angen i cylch i ddod i ben fan hyn, ok? Gyda Cerdyn y Byd fan hyn. Er mwyn i chi ffindo'r cariadin at rhywbeth newydd, ok? Pine taw um, gyrfa neu busnes neu swydd yw hon, ok? Mae'n amser i chi, fi'n credu bod chi, rai o chi'n teimlo mach yn stel yn beth chi'n neud. Mae'n amser nawr i symud mlaen a falle gweld rhaid beth sy'n mynd i wneud fi dimlo mwy hapus, beth sy'n mynd i ddod ar elfen o chwaraeusyn mewn i, i mywyd i, a pa, pa arfa neu busnes sy'n mynd i wneud fi dimlo llawn cariad at, at y gwaith, okay? Dyna beth sy'n angen i chi edrych ar wythnos yma. Os chi'n edrych ar un fel arian, ti'n fi'n timlo bod un fel arian, un, un, un o'r bendecles, dyn ni fynd yn peder y bendecle, Sma fi'n teimlo bod hwn i'n neud ag arian wythnos yma, oce, okay, so sma fi'n mynd i neud arian. Um, iechyd, odw, um, mae rhywbeth yn newid am eich iechyd chi. Chi'n edrych, fi chi wedi bod uh, rai o chi yn cael trafferth gyda iechyd meddwl yn ddiweddar, oce. Okay. Mae angen i chi nawr ddechrau mynd yn fewnol i wella'ch hunan, ok? Os oes angen i chi ffindo cymselydd, os oes angen i chi siarad â bobl, ok? Cerwch i wneud yn yr wythnos yma. Achos, gall, achos bydd siarad am bethau, fi'n teimlo rhaid mae hwn yn neges i rwy'n, bydd siarad am bethau yn, yn neud i bethau i weld lot mwy syml na beth i chi meddwl i nhw ar y foment, ok? So, siaradwch ar rwy'n wythnos yma. Mae rhaid chi gadw balans yn eich bywyd a dim dalar i'r... i'r... Pidwch dalar i'r fyrddylrwydd hyn sy'n sy falle dyla chi'n ôl fan hyn, oce? Okay? Mae angen i chi symud ymlaen a byddwch chi gallu dod â'r cilch yma. O, byddwch chi gallu dod â'r cilch yma o ddim timlo yn gret yn eich iechyd meddwl i ben a byddwch chi'n ffindo cariad at fywyd eto, oce, okay, wrth symud ymlaen. Neges lyflu fyna i rywun. Oce, okay, be fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad, fi'n mynd i gymryd un cerdyn oracle jyst i orffen y darlleniad, i ni gael neges fan hyn. Dwi'n ni please gael neges ysbryd jyst i orffen y darlleniad yma. Oce. Okay. A mae'r cerdyn yn dweud, mae'r gorffennol tu ôl i chi nawr, so mae'n dod i'r cylch y byd yma, oce. Okay. Mae'r gorffennol tu ôl i chi nawr. So pidwch ofni. Er falle bod chi'n timlo tymed bach yn anghyffyrddus ar y foment, ok? Achos smoch chi'n gwybod beth sy'n dod nesa. Ond mae'r ysbryd yn gofyn i chi ddod â chi'n anol i'r presennol fan hyn, ok? mae'ch breuddwydion chi a'ch gweddïon chi wedi cael eu clywed a mae ysbryd yn gweithio ar eich breuddwydion chi ar y foment. Waw, waw, waw. Neges lyflu fyna. So mae angen i chi ddod â cilch o rhywbeth i ben, oce? Okay? Er mwyn bod rhywbeth arbennig yn dod mewn i chi, rhywbeth chi'n mynd i garu. Gallai fe fod yn cariad newydd, neu gallai fe fod jyst yn swydd chi'n caru. Gallai fe fod yn busnes chi'n caru, oce? Okay? Gallai fe fod yn iechyd le chi'n timlo yn iach a jyst hapus, ok, yn eich corff, yn eich iechyd meddwl, popeth fan hyn, ok. Ond mae rhaid chi ddod â'r hen gylch i ben, ni wedi cael y neges hyn lot yn ddiweddar, ok, mae rhaid dod â hen gylch i ben er mwyn ar dechrau'r cylch newydd. Dyna'ch neges chi am wythnos 'ma. Os chi wedi joio fe, cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, a os chi wedi joio fe, gadewch fi wybod yn y negeseuon iso, dwlen i glywed wrthoch chi. A os oes diddordeb gyda chi fynd allan i'r personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesa, joiwch yr wythnos. Dewch â'ch cylch i ben, a edrychwch mas am gariad newydd. Y rhai o chi sy'n edrych am gariad, ok, achos gallai nhw fod yn dod mewn i chi wythnos ma. Bydd nhw'n rwy'n chwareus, rwy'n lyfli yn dod mewn i chi fan hyn, ok? Joiwch yr wythnos bawb a wela chi yn y darlleniad nesa.